ndanyora kukuzivisai kuti zvamoda ndozvizivisa unokutarisira vazukuru nemuroora ndozvinzwisisa aro ungava pasi muna matyira okupumwa uroyi magumbwa muchikumbwa kana kutombotukwa kunzi murimbwa makadii mama Ndicharoora anoona mai vangu sevake nokuti mukuona mai vake havana kumbosiyana nevangu. Anotaura zvinovaka pamusoro penyu mama. Achati parinda renyu ouuya nemaruva pamusoro oti zororai mama. Kubereka kunorwadza mama Ndlovu. Yarutsa iwondo nzou. Handingatore mudzimai anonditora sendisingawo kubarwa nomudzimai sai. Zvandichambatsira kuzadzisa shuviro yamai vake. Ndinodawo azadzise mufaro wenyu amai. zvaanoda ndichaita asi kunyanya zvinoda mudzimai wababa vangu rudo rwamai nemwanakomana kunovengesa muwanano vanhu vanganyengera asi rudo gwangu nemamai haruna kunyengerana ndichamuremekedza mukadzi uyu mama asi kana aremekedza chembere yakazvara ini akasanyara nemi ndichadada naye muri vaviri mopumhiwa kusabvarura machira mama iyi tsamba yangu kwamuri amai Ndinonzwa vana vamwene vachipumhiwa uroyi sezvinonzi muroora haana mai vamwene kune vamwe zvichitopfuta zvibhakera muroora kudzosera mai vachiti uchadzokera nandidi izvozvo mailiri ndinoda kuyanana vanhu vachidanana zvakafanana uchimuregerera sekuti munhu anokanganisa uye hatina kukura naye nekwaakakurira mama sekwatinobva tsika dzinosiyana asi kutomunzwisisa mama ndiko chin'ai chesharuka nekukereka mama munhu wacho mucheche asi mukatofara naye ndingafarawo moyo kuti we sina angobata mangu chete unondibata mama nekwatakabva itsamba yangu kwamuri mama kada tate nana kaka amila mila ezina na jinana chadedi Ndaneta mama, idzidziso yemutauro yandakachengeta kureva nehunhu ndakafimbira. Magwaro achiti vaviri vachava nyama imwe vosiya vabereki. Chinosara mudhuri zvakarebwa namai angu zvibhakera zvakati mirira mberi. Awana mudzimai wana mubatsiri. Kana singandibatsiri kukwesha amai vangu manga zvobatsirei? Zvichinzi umwe angori masamba muna tsvigirisa kandinotsvirei? Muroora ishamwari yenyu. Muzadzisi nomusakisi womufaro wenyu achimba maroma. mune zvamaindishuvira mukuyaruka mama no zvandasara ini zinya rimwe zaire gondo makoti akati mai mutakati tichiti titaure yomira pakati mukafungira ndakadyiswa rutsisai ndopakati kuroora amai shungu dzangu kuzadzisa shungu dzenyu imi kuti muri rukova kwakadira mandiri kuti fasha Asi itsika yehove kufamba mumafashamu sedzine tsoka dzichikwidza negwizi sokuti gavi rinobva kumasuurigwa amai uye kandiro kanopfumba kunobva kamwe chidziva chorudo gwedu sandi chigwedu inhandare yakapfumba makandifumbamira mukuyaruka handina kungokaruka ndakura asi rudo gwakakura amai nonamata agone kunditsigira ndiye achakudzivai angaatore mwoyo wenyu pakumira neni sebango reareka rakararamisa marudzi emhuka nhasi dzatoona atinyurure semhuri ave mununuri kuti titi makoti wakasimudza musha atibatanidze iye wova pakati somuyananisi kwete dura ramakuwa mugwisanisi nyima utsinye ufende umbavha godo noruvengo uyo haapfuure uyu ngaapfuure mama kana chakatanga chiricho chakachenjedza chakachenjedza ndimi nokuti ndimi makatanga mai handina tsika dzimwe nezera rino dzandichada kana uri urema ndakadya kare sezvazvinonzi vahora idzi zvisinani chatova chituko akajaidzwa namai huvhu panyama ndo rakachekwa asi ukama hwedu haubviswe necheka ukama mombe chena amai nekuti pano munodiwa mama uye yeah. Chingomuonai semwana wenyu amai. Urayirei, mutsiurei, mudei, mutsigirei, mumiririrei, mubwirei. Nepaaposha vanziridzai mhai, musafukura hapwa. Remekedzaiwo zvaanofunga motora nguva kudzeya zvaanotaura. Sezvatinoda kunzwikwa ngatinzwewo zvinotaura vamwe. Kana ashaya rudo mototanga imi ndii makura. Handinzi harwo yakaoma munotambudza ini chikosi. Munosimba here mama? Munotakasimba mhai asitakusuwai. koma vakasvika here kuno vakanyeruka asi kana baba vakaterera ngavatidzikisewo